mirai ndikuudzei something chinoitika mulife inyengoti imimi hamudi kuzvibhilieve handiti inini ndinogona kutsamwira mai maka kana kuti orit let me use situation yaspraga ndogona kutsamwira spraga inini handiti mai mako anogona kutsamwira spraga ini ndototi handei tinomumamisa but do you know kuti tikasvika pagedhi mai mako anogona kutozobva vatoti aiwa mwana vatitisi ske kunetsana kuriko but isusu tinozongofarira aftermath kuti kana manetsana muchazogadzirisana here ende kana magadzirisana mapa chokwadi here hanti ndo zvakakosha mwana Chete. asirizvo here zvafana nemusiyo yari asi nega vaida kushandisa situation yekuti ini ndanetsana ngendi mm. vofunga kuti vachamukokisa kuti andiite rafu manje vakabva vadzingwa apa vaida ita dzvene nanhasi vakabva vatongobuda mumovement ngende varwarwa akabhangovatira asi nega akuya sanzi e eh, mambo vakutaura zvakanaka zvikanzi aleki mupe laptop yake aende umba chimboenda yekuumba imi kozi muri musiki munofanira kuzoti kana tane zvakafanana zvakafanana inange ende nyaya eva yaitaura kuti akamupa 60 dollars tanetsana kuti aende kuti handei wakundibatsira nhasi iwewe ndobva ngendaasi dofo anobva atozonyatsokaokuleta kuti andifarira kwako iwewe ndifara tofa nenzara pano uchitaona kana sendi mwana togona kutoshaya chikafu uchitaona kana sendi neti nhasi ndanetsana nemudzimai wakuda kuburitsa 60 dollars but nezuro ndasina kana sendi pamwe newe futi aona kuti odya wakuburitsa koziri kubatsira kuita chimero iye manje azoziva kuti chi ngendazi zori chi havape nguva yekuti vaunderstande munhu saka vanotofunga kuti ndiye ndeidofu kasiri asi ndigasiri izvo zvawakadzingirwa iri mwana vakandishamisa ndakaziva kuti aivi kudai eh kakuda kushandisa advantage yekuti munhu akatsamwa ah, eh, ndati mukuti zviko ivi Ko kubhowa kwazvo. Uchisvika kumba uri palive ka. Uri kuona nge malota ani vanhu vese vadzinga vaya. Ari kutongo kondinya nemuva. Ko mai guru vaya vabrai vandikati budai muno. Eh. Kare makakazouyawo musuno nemabhebhi ndakakanyadzisa pamberi pemabhebhi ndikati pane vahure. Kusvikira naona. Ah. Tala ndakanga. Tano. Saka iwewe usafunga kuti inini kana ndikanetsana nangende unokwanisa kuzomu inini ngende angatonditeera hafu ega zvikatopinda mumwe munhu ndokutondinzwira tsitsi kwake ikoko chonasisa we ndiudzwe ndiudzwe mumwe munhu ndilodwa waiziya mwana
cheteasaazvikatsanyashewana asi ndozoti uyu munhu wakuchitodai wongoudzwa ndakuda kubatsa pesa pesa taura newe uchipaka moto zvidiva itokubatara hafu nhasi kusini ndaenda trauma bonding
asachomutodzera trauma nedo yamidi mudai mudai
ndo zvakaita futi vanhu vekwana champagne po vaida kundibira mwana mm-hmm. vakatibira mwana vakatanga kuwirirana nenyaya yekuti vaba mwana ega iye mendi nemurume wake vakatanga kutowirirana nepamusana pemwana wekuba mukubatanidzwa nechisiki kuda kundibira mwana wangu mm. Namati yainge iri mhitsa ka vakati mhitsa tida kutura mhitsa eh, vakabva vatanga kuwirirana mwana me ndine murume wake vaisawirirana that was a contract wedding but vakabva vatobatana because vanga vane ten years vasina mwana apa angaita contract wedding eya unoziva varume ndo zvinongo vakanga vari vanoshandisa vakadzi mm. kuti unoroorera munhu mapepa mm. then you get stuck into that marriage wazviudza iwewo kuti waiziya wobva watotaiwa bhoo rega nditraye kuda munhu waiziya pamwe wobva watanga kutoda munhu pava pashaika mwana pobva pouyowo mwana webenzi mobva vati takuda saka vaifanira kutoita meeting sefamily kuti vakwanise eh, kukonga saka vakatotanga kutowirirana ena ndikunyebere musi watakatora namatai ndokutopara rokwechi aiziye munoda kubonda netroma muchamumama zvinhu zvemovement izvi zvinongotariswa mm. zvakafanana namabridge eh. thank you very much mabridge anditi but you know what mabridjo do you know kuti pawakaita video riya riya i had already found out about tete and colorful plans ndandatoita find out mwana mm. e pa, mabridjo paakazoita video mm. e ndandatoita find out kudhara because tanatswa inini kuzotora mavideos naye neinei remember madays ekutanga aingogara ari kumba kozanga ana tete aigara ana tete so ndakatozotanga umuposta after like uh, one week or two weeks ndinaye saka vanhu vakafunga kuti chi adzoka chi ipapo ndandatoziva kare mumwewo akabva angoti ndikuenda kueaster ndiye nanhasi idei kueaster chidzoka unozvidzinga wega ah. sanezuro colorful guys i don't wanna lie hana munhu akamudzinga isusu taitotaura nyaya tiri mumota tichitofunga kuti ari mumba zona hora kuti ee eh, eh. kodhida kuri anga akaita pakadzoka acharepwa
aiwa ndakaiona nezuro aiwa mabridge ndewangu

wani kanopisira muzimbabwe ari usauti zvinhu eziya so ingo unoziva kuti masocialite akawanda unoziva mwana eh?
zvekumatishenchi ndozvinhu zviziva suri kutambura eh, vacho vatozviziva eh. waiziva mwana hausadaro ka wobva wanoita futi mindset inotodarika waiziva aiwa mabridge oshis a real one that one mm. ha ndati ndashaudwa namai titi mwana vakati uchafa ndikangoona vanhu chete da ukubhagura ska mukazondiona ndine blue eye ndienda manzwa namai titi
ukati satani ndiye satani apinda mumba uyu zigete zvinhu zvarega achiimbaongenda ndoprofita kamauro eh. ndiye iwesatani apinda mumba ndiyeyo
kurara pamubhedha hanzi ada kufara nezvo saka paunonoti mm, satani wacho akaoma mwana ah. akaita kuti munhu anga ari aleti wacho ka arilatozorilaksa and hapana mwana sekuchinorwadza sekudhiroiwa nemunhu wawatomboonera zvakafanira kuti mukomana wavo usingade wewe wakumudoba azokubitreya zvinorwadza
waiziva nezuro yekutatu chaingodai shoko after shoko, shoko. Ko kuti tani ndakarara kwana Kismo isusu tatiriko. Atozvizivi.
Arapo kwana meni nakashambisika. Achibhori kuti yebo. Ende imimi munoda kuti isusu inini isusu toraramira varume handiti. He munoraramira varume but imimi ndimi munotoraramira varume because why zvese muchizvisa. Why is it, it's, it's always about a man. Zvese you are so innocent zvinhu. No bowa.
remember inini im still maloti im still maloti pasina ulengendi ska musabva manditonge ndiri ndiri mukadzi wechibhara hanzi waisiya mwana vanotoziva
ndispragero
anani asi spraga auya ndiyeka o ndingende namadedido Ah, zvevanhu ava mwana asi mwana isusu topenga techirwisanireiko neni hama dzedu idzi we came out of the same Yes, eh, naiyeyu ak iyeyu. ak nekuti kane dumbu Todada mama kada yedu, kuonererwa mama yedu before ngende. Andimire- ihama dzedu idzi kuti ti- mwana kuti tizive kuti zvatinoita isusu mawex kukuti takaziva pana madede itai chikoti tiri kungoita Ah, inzwa hanzi musadaro ndiende namadedido futi Ah, Ah, takatomirira takatomira struggle ipo struggle pano. pano. ko mwana kuti pataonana hapana ah, mbotiwa wakazondidai iko kutongokondinya kunge nezuro madede wacho tatori naye ah. saka inini ndinoda kutenda kalafo ah, nekuti aita kuti tibatanidza nehama dzedu dzaanga ambotiparadzanisa nadzo asi mwana wakaona chakanakira kusava neutsinye dai wakavenga spraga waitomusungisa musi iwoyo but wainge uzvinetera unenge usingatiode
ehe waiziva mwana saka havana chavagona havana chavakagona inini mwana ndikango inini ndakangonakirwa nethe way maactire akaita ngende about nyaya yakalafuna tete ndisati ndakuiziva but vanga wakuda kundiprova manje kuti after nyaya iya yataitaura yapera wanga wakuda kuiplaya situation kunge ngende achiri kuita se ari kutaura naye kana kuti ari kumutsvaga unge ari kundidrowa waiziva woti ukologo saka ndatozofara pandaona inonzi ndakatozoona iscreenshot raketi raakaposta achitonga nezvaari kuprova bcause ngendai nditi akafona achiti chi achitretena achiti foni yangu mm. ndopandonoti ende zveshuwa aitaura nezvechi
vapiwa nhamba dzaabhuja abhuja wacho haana omutsvaga akagara zvake asina foni yake zvakangoita dhimo pepa eh, dzoka kumba ye right unotosvika pakuzviitira utsini eh, iye anoshandisa foni yake kutsvaga mari mwana but akasvika pakutoti ndirega ndife nenzara ndisashandise foni achida kungopruvha mwana umaita natswa nda foni ka ah, waiziya but nezuro akaisiya because ane zvaada upuruko kuti baba amiya wada uba mwana Hanzi vakauya kunhamo. Hanzi vakauya kunhamo vanhu simukadzi uyu. Mukadzi kumba kwake kwakaromba. Ba- baba amiya vakangofanana nesu mwana havazivi hama dzakalavu iye hatoziviwo hama dzake bcause tagara naye nguva yakareba mwana zvekuti tofanira kunge tichitozi waiziva mwana iwe unofunga kuti wa- watoti a baba wangu wafa tingatadza kukuperekedza but uri kudrowa kunhamo kwachaona kana munhu waunoziva ikoko aitomboti anonzi shameni songo tisati eh, dhiroweki akulona shamwari yake yaigara nayo
basemunhu ari kutadza kusova mete anoramba achidzokozerese mm. achidzokorodza chero azvionoti ati dhiroweki anenge anoramba ita se mm. traya chete bcause agara anongohwina pakadhirika azosangana nevasingazvinzwisise chete Eh, inyaya kuti isusu hatiraramire vanhu that's why tikatokwanisa kudzokerana nani nacolorful ukuona ndo zvinoratidza kuti tiri different because mumwe munhu anogona kutoregera kureconcila nemunhu achiti vanhu hazviite nekuti munhu yaindituka vanhu vanozoti chii mm. vanhu vanozoti chii waiziva mm. even spraga mwana spraga asizoraramire vanhu zvilevhu iroro mm. because mm. pepaya akatodzoka wani waiziya kudaro daro
kana kusangana nesu izvezvi dai asiri kusangana nesu ndiye aitodedza loswa uya titori mavidhiyo fara tinoona mai makatotora mavidhiyo tichishitambaamunhu wanga nestress neko akutsvaga loswa loswa akupi aparowarwa ah, ah, ah, musanditaurire zvatete imimi wanzwa vakatotanga undisurira kudhara but ndainyarara nekuti inini handisi munhu anoda kuti vanhu vavengane but munenge mazondibhowa handisi munhu anoda kuvengesa vanhu inini mabhurijopo wakatoita vhidhiyo pepe waitosuspecta nekuti uri munhu ari pure mainstincts ako aitokuudza otherwise mm. ini ndandatoziva mm. matatisi vanhu vakaipa ende mabridge anenge ada kutanga aona aiziya mwana eh. anenge inini haakurumidze kuti haa amai makanozoonera udza munhu mata komusi uyo ndikati mwana mai ndangoti ndikuudze kuti tina spraga usazonditsangira wakuti uyai naye kuno
kuzapana vana vadii Bro, zungo record. Alright, aiwa bo ndaona live. Bona live? Eh. Eh, bo samira ni continue. Alright. Abo towe. Alright, bo. Nda kuno nginda rasa mari kuti wani. Iwe shamwari ndi kutsvaga kwandiri kuita ikoko. Why one?
Eh, nanda ina nda nda dibble na pale. Alright.
Saka musataure zvekuti anzi he he tete tete tsaki. Tete kudii kwavo? Ndiwani. ndosaka ndichigara ndichiramba zvimataito mwana mm. zvinoitwa kuti vanhu vashaye mm. udongoti mamira uchidongoti ndini tete mm. koka mama esi ka kundisendera eh. meseji uri seko mwana angu ndi mama esi ndakava ndatoka ah. bloka kandida umai hanzi uri seko mwana angu ndi mama esi kuda umai kudaro ko kuti kuna evada uripwa he zvimateto zvakadhakwa zviya osurirwa in the name of family eh, nekungodzi family tete munhu anofanira kuyananisa anobatanidza vanhu kauri tete vechitori nani kunzi hapana tete vacho ndimi munofanira kutodzora ngende saka ndiudzai nani undiudza zvese mwana ende unonoti kudhurwa kwacho sometimes mwana ndekwechidofo ndosvika vapesanisa nakalafu bcause kalafu wakazotanga kuonera kuti ah, munhu uyu ari kundidhrowa uyu akutodhirowa hamene zvinhu zvaari kuita waiziya kalafu uya aona kuti a plan yangu natete yatoda kuronga iri kuramba rega ndichisiyane nezvange ndezvi zvikuda kusejusa nge ndezvi kuda kudii zvikuramba rega ndichiwirirane namaloti tete bvo warwadziwa vakati pamwe kalafu achanoudzani maloti zvandaitaura dzavamuro akaunda ah. kuda kundipwanye foni kuti inini ndiite kalafu rafu but nenyaya yekuti handa utsinye mwana gaya yavakaita imagine hanzi iyi hanzvadzi yangu vakambotaura neye nyaya ko musi uya hanzi ndakunotora studio
tikurekoda ah, zvinoita mwana ngende mwana zvinoita mwana ngende zvekuti akakutarisa ndiri kuudza vangu zvakavanda akavatarisa ukona kuti mama wange nde mwana vakafanana nesu munhu anotaurisa but havasi mziki munhu anongotaura zvaanoda chero kana akabhoekana waiziva mwana anongotaura but vatori munhu arichi ende isusu hatizi madofo tikatozviona takakuenda kamwana kumba kwanange ende kubatwa zvakanaka huh? mi muchitofila kuti tina mama edu yeah zvatongoita kana tina mama zvekuti te takajaidzwa
waiziva
sikana apa havana kurara sei musi vachiuya paso pachitaura pafoni apa vanondibacking vocalist kakwana kana uri pafoni vanenge vachitaurawo vari pasaidi ipapo aiwa mirai ndikuudzei something about movement kumovement kumovement kunoku tichapesana tega Ah, tega pasitera vedu the more yamunoda kupesanisa vanhu munopesera mawabatanidza Muchipesanisa. like apa apa colorful angada kupesanisa spraga namaimaka Ah, zvamuchose waiziya Akadai but kuti- watozo ukada kurwisa vanhu unenge uchitovaka gomo Ah, nah. unotozovabatanidza more akaoma hei windi vari kundisendera marabadada bcause meseji yange yanzi mawindi haana zvaanokuita dondowari kuti ko wazotadza nei anzi anenge anga vati ndatya here kuburuka kokuti maloveo Eh, isu one case tiri kuti- tatamuona Tiri- tiri kuti- kuzi mageti isangofanana fanana Fanana. Mhozi kuzende zvobatana mwana ndakunyatsofunga nenyaya dzaleni zvinova zvabatana ngendaya hanobuka leni zvekuti anzi zvimudzikinyira kamwana ungataure zvemari yakatorwa naleni sky chirungo itika pane mbwa idzi dzuri dongopruvha chete kuti ngende handide chete ndo pane nyaya waiziva mwana kuti hanzi ngende handide hanzi nezuro taida unotora machatsi
hanzi ka ndo zvataiendera ka kuna kisimo
paakazonosungwa eh, ah.
kuti taienda nemamonya inini ende anombotaura kuti tinangende

anotoita vanhu sick security ndo inoprotecta vanhu ana brai ndo anotoita vanhu sick saka zvinononangana but brai kana anesu mwana haasi security because isusu totobhadhara imwe security kukaitika hondo mwana brai unomona achidzorera vanhu here kana ndiye anotorohwa because anenge akangofanana nesu panguva iyoyo but munhu achitonoona braizo shuwa mwana obva wanoita fauto aa ah, ah, isecurity yani yajb zvinononangana hanzi mamonya ekwajb apa ndiye mukuru wacho wemamonya iwayo hanzi ngende and madedido vari kustudio aish eka vapinda mustudio isusu takagara kapanze pastudio
ah basa basa basa hanzi muri kutinyepera ndiende ari kustudio namadedido vari kutogadzira hit uku tisu tingatokuudzei nezvemovement like what im just trying to say kuti mabridge o she did a good thing and whatever but ndanda mm. like sha and no one can wreck my home i do the damage yes kakusiyana kwangu nange ndi ndichamusiya kana kuti achandisiya zvisinei nevanhu aiziya kuda kungopruvha chete kuti inange ndetonetsana nditori nerimwe zidhori riri kupiwa riona mwana randatengerwa ndangoona alek auya akaribata pamubhedha paya manje hapasisina kana space manje ah. ko kuzochipa mwana ngende akutanga kutiruma amai mwana achechi yakachifarira kaya kaya kafanana naye zve kane meso ko achipiwa mazita hanzi nikijini asina miki